Abaminto nabakwanire mbuya more abwo, bono nchwango gocha iga echeneri iga, torakwane ring'ana eri iga igaa igoro ya abagotu baito erinde tokonyora ng'a twatuomanire, gose abagotu baito baitirwe ase eng'encho barwarete totamanyeti. bono naboo twabete okorora abagotu baito bakona gosambwa, ng'aa ng'a nabarokia korende ase bwakira kerende abaminto abagusii, tiga toteme komu ko- kosoma na komanya amang'ana aya, erinde tokonyora ng'a twereteire obosoku. Ase intwe abanyene na ase ebisaku biaito binde bikorora amang'ana aya naende bono buna amang'ana achia agasoa embeo. Bono ere ere nagani tokwanere oborwaire bokorokwa ng'a dementia. Dementia na oborwaire bono chitambu nchire chinde oranyore chire chinkong'u gochikwana ekegusii. Bono nabo ndaburukanie ekenyamorero erinde nari tonyare okoigwana. Bono dimension okonyora ng'a ne chisimptom chii chigo affect omonto, kwanyora ng'a omonto ebirengereri biaye biasarekire, kwanyora ng'a omonto niga akweba. Nabo onye abwebire nonye na ase amenyete, kwanyora ng'a ochakire kona gotara tara, eki gekorwa ki wandering ase ase ekenyamorero, ngaki chinde kwanyora ng'a nonye na enchera akorengereria, tari eria mwanarete botambe, kwanyora ochakire gokwana ebinto gete iga. atagakwanire konya, okonyora ng'a nonye personality ya omonto oyo yachenchire, ekwanyora nonye socialll skills chiaye nonye na enchera ago interact na abanto yachakire gochengi. Bono korende ase obwagare dementia na oborwaire bogo affecti ebirengererio obongo, kwanyora omonto gakweba ebinto buna ebio bono naende rende. Chikosi chirochio chinyinge chia dementia, lakini eye emanyire mono, gose eye ere common nigo ekorokwa Alzheimers. Igo bono chisimpotomu rende inke nakunere ase obweng'e, chisimpotomu okonyora ng'a chigo affect abanto aba nchiri buna memory loss, ng'a okweba, gose omonto otware obokong'u gokwana, ama akorigia amang'ana gokwana. gose kwanyora nonye na ench taikorora buna akarorire konya, goseee egento ekio buna problem solving yaba egasi, tarikonyara gooo koebanga koeroberia kwanyora nonye na enchera ya kobeka chianga yachenchiri gose rinde bweba kobeka chianga gose kwanyora amang'ana buna ko- kobanga amang'ana aye bwoye achaka gochenchia. Gotiga gwesibia bweba koragera, gose kwanyora gakona gotara tara neba kwansa naende bono obokong'u gocha bwaba, oborwaire obo egento nkere gekorokwa sun downing, kwanyora ng'a ekero bwairire, naria ebirengereri bigosareka mono, kwanyora omonto oo ng'a naria ago akona gotara tara, eh osoka nonya korwa ase amenyete, kwanyora gakona gotara botuko naria egocha yaba worse. So ase chinse echi ebangire aka okonyora ng'a abanto buna aba, ebakoirwa ase akorokwo enursing home, efacility gete, okonyora abanto baria abagotu bachakire gotwarwa oborwaire obo, onye babwate chinurse, na abakonyi bao, babarenda erinde mbabasa konya ng'a gose basokire gose mbare gose egari yabakire gose bagure engoraime gose babunekire. bono naende rende gokwana ase chisimpoto mwechi nabo okonyora ng'a, nonya na enchera bagotara, okonyora ng'a mbari gotara babwate balance, kwanyora ng'a engaki chinde bakona kogwa, ebinto buna ebi, kwanyora ng'a nonya confusion ere igoro, so oborwaire obo bokoburukani ebirengereri. bono ekero okonyora abanto baye ba buna aba- abanto aba bagotwa riiii seito ekenyoro aria, nabo okonyora bachakire gotara nonye botuko, bono bakageruka ba abaroki eywo etari bo, obwo na oborwaire bokoburukania ebirengererio. abanto aba nabo bakoba depressed, kwanyora ebinto ebinge bikobasumbua. kwayao gwa chipiya ebi egete chitari nomo, bono asee inyarekane ng'a abanto bagodina barabwo mba mba understandeti borwaire obo, nabo barakae ng'a abanto aba nabaroke. Iga abaminto tigaa twekonya ase okonyoraa knowledge eye. erinde amang'ana amange aria tonya kweretera obosoku, aria ekenyoro seitari nabo igo ase ebisaku binde bia kenya na chinse chia isiko ekiagera amang'ana aria akobekwa embeo aria, nigo agoikera abanto abange mono. Igoooo ntobe togokwanera amang'ana buna aya, naende inchuo ase echaneri yane nonye niga aria youtube tokana gokwanera amang'ana aya, nonye facebook, erinde abanto baito bamanye. amarwaire naro ago affectie abanto, batwara chibehaviour chiria chitarii gosoana na na social skills chiri tonarete amatuko onsi. mbuya mono na mogosubscribe aria ase echaneri yane, naboigo mombwati facebook, onye twitter na instagram aria nigo, mbuya mono sana, togenderere gosemani.